Mela darba għamlu li imħatra. Konna fuq il-bejt tal-knisja fi żmien il-festa. Ah. U dak iż-żmien l-unika żmien, l-unika ġimgħa li mmett idejja f'xi ħaġa. Ġat jikdeb. Meta mmett. Meta mmett. Meta mmett. Meta mmett. Insomma, għadin fuq il-kamna ta' knisja u l-knisja ta' għamel mad-dar, ma nafx asmajtu bija, ma naħseb in-nisem barra ġilu semaw id-dar tal-labbati bla ras. Eh. Eh. Ma qatt ma smajtu biha. Xie xem abbati bla ras. Le, Ranġa l-headphones raġ xe t-tikani. Għax anka u ma t-tikani. Eh, raġ, fem minna naqra. Em ħonti tħaws il-birgu jgħidu l-addar tal-abbati bla ras. Apparentament. Jider. Jider. Eh. Uġveri inti minn mindu tkun zaħir tisma bla abbati. Eh, isma, ħanajdlek ħanfemek kat, dibħad Devil's House. Tifhem? Ta' Birżebbuġa. San Pawl il-Baħar. Bħal ta' Marsaxlokk. San Pawl il-Baħar kellna il-Haunted Garden u l-Haunted House. Aħna għandna wkoll il-Belt. Dik id-dar li tittawwal mill-letter box. Naħseb dik. Bħal ma għandna l-Villa ta' San Susi qabel tinżel il-Marsaxlokk. Eżatt, eżatt. Il-Belt hemm dar tħabbtilha jħabbatlek lura. U immaġina, u dejjem mill-ewwel li ġrat, xi sitt snin ilu, ġifieri ġa kont Eżatt. Imma int minn mindu tkun żgħir dejjem jew tgħaddi bil-biża' minn quddiem did-dar, jew titlaq tiġri ma tgħaddix minn ħdejha. U teqpa' bil-kurżità li tara x'hemm ġo fiha. Imma kieku kellhom jidħlu int u sħabek kollha tidħol. U hekk għamilna. Dik kienet l-imħatra. Ma kienx just fuqi, imma mbagħad l-abuwieli. U minn dejjem xtaqna nidħlu insomma, ħa naraw x'hemm. Di mind you illi dejjem any owner li ħadha jew wara ftit sir nafu li miet, jew ibiegħha, jiġifieri tista' timmaġina rasek kif tkun mimlija. Insomma ddeċidejna ħa tidħol hemm ġew, għedtilhom nidħol hemm ġew. Taf kif, bil-patt u l-kundizzjoni Li xi ħadd jidħol miegħi. Kont nibża', u għadni nibża' sal-lum. U dħalna. Dħalna ovvjament mill-bejt tal-Knisja għal ġod id-dar, imma dħalna minn hemm u minn hawn. Minn hawnhekk Illum ma nistgħux nidħlu għax issa apparentament dal-abbati ma dux hemm għax issa. Irrekordjaw, irrekordjaw illi din hija ammissjoni ta' crime. Fuq ir-radju. Emma. U ġrat li traċedja malaj issa, għadċufteja mal-majka. Dik tal-bizzazzu. Emejn li inti fil-ġimma tas-sajf tal-festa taf kif avventuri biss, għedna eja, nidħlu. U tħanna, u tħanna, u għeddin nimxu u sibna dal-famus forn li ħarqu dal-abbati fieħ. Ej, ej, xaġek kienet, ismani, l-istoria makabra. Abbati il-forn. Tittawal mill-letter. Ma memx il-ross il-forn, emma abbati il-forn. Ma di vera ġrat. tiegħi. L-istorja antika. A haunted house. L-abbati bla ras, fittxuha, ħassibuha żgur di. Jien ittawwalt kont mil-letterbox ma rajtx xejn. Insomma, u aħna għaddejna, di hija dar enormi, enormi. U meta jidlam ovvjament, mhux ħa jkun hemm dawl. U beda jidlam, u bdejna ngħaddu minn kamra l-oħra, fim minnhom daw inqatgħu għalihom, il-ħbieb li kont magħhom ġew grupp u jien kont waħdi. U werwruni Ħabba din imħatra, l-aqwa li labtilhom imma ħriġt ta' hero u ma tantx ħriġt ta' hero malajr. Xumbat tant bżajt il-laqpajt werwer minn dawk tal-ħasħazinijat. Minn labatini? Ah, bdejt najjat u nibki. True story, għal xie xed iċempel da. Hello, id-depo? Oh, Puġu. Ija, klemp jew ilu jew għalih ija. Le, saqsu Renald. Li bes naqas Trump. Ija, dak tal-beritta. Ija. Iva dak. Anyway, l-imħatra milta, imma pattejt, pattejt għalija. Għax pajt imwerwer, imwerwer, għax daw tal-un, imbat ovvjament għamlu li, għamnek kedin.